Schéine gudden Owend alleguerten. Schéin, dass der den Owend hei sidd. Ech si ganz frou, Iech d'Muriel Prieur begréissen ze dierfen, Co-Curatrice vun der Expo do uewen, dem Kutter seng Gesiichter, nei Facettë vun eiser Sammlung. Genau, mir hunn déi Expo zesumme curatéiert an ech mengen, d'Muriel huet e ganz En neie frësche Bléck op dat Ganzt erlaabt an eis beräichert, nei Facettë vum Kutter ze entdecken, déi vläicht soss nach net sou bekannt sinn, woubäi et jo ee vun eise bekannteste Moler hei zu Lëtzebuerg ass an och soss an der Literatur vläicht nach net sou opgeschafft ass, nämlech seng Moltechnik. E bëssen eppes zu Murel a sengem Werdegang, Murel huet also Restauratioun vu Konschtwierker op der Cambre zu Bréissel studéiert, mat enger Spezialisatioun an der Polychromie vun Holz. No engem Stage beim IRPA huet et sech du selbststänneg gemaach an huet virun allem un der Studie vun historesche Gebaier a vum Patrimoine religieux geschafft. A parallel war et och Responsabel, 15 Joer laang, vun der Kollektioun vum Grand-Duc. A säit 2016 si mer ganz frou, et hei bei eis ze hunn, als Chef vun der, vum Departement vun der Restauratioun, vun der Regie, vun Depot a vun eisen Atelieren. Voilà, dat war mäin Deel. Ech freeë mech op de Muriel seng Konferenz an ech wënschen iech all e ganz schéinen Owend. Merci.
Maja, moien a Merci, datt der zu esou ville komm seit. Ech erzielen Iech haut den Owend eppes iwwert dem Kutter sain Moltechnik an de Problemer, déi déi dann natierlech och mat sech bréngt. Et ass weider näischt iwwert d'Moltechnik vum Kutter publizéiert ginn. Par conter hu mir lei am Musée 92 Werker, déi alleguerten en Témoignage vun seiner Technik sen, wat praktesch as fir en Etude ze maachen. Ausser deenen Saachen, déi lei am Musée souwisou sen, hun ech awer och nach op Fotosmaterial vun verschiddene Werker aus privater Kollektiounen geschafft. Wat och interessant ass, wat den Edmond Thill mer ginn hott, ass d'Korrespondenz vum mam Jan Gresshof, dem Konschtkritiker, wou se och deelweis iwwer dem Kutter säin Arbecht korrespondéiert hunn an de Problemer, deen hien eventuell mat seine Biller hat. De Kutter selwer hott der 34 och en Interview ginn, wou e ganz kuerz iwwer säin Moltechnik schweetzt, wat och interessant ass, eben säin eege Vue op säin Aart a Weis ze schaffen ze gesinn. De Joseph Emile Müller, deen de Kutter och kannt hott, hott e puer Commentairen an seine Béicher iwwert de Kutter zu der Moltechnik ginn. Dass awer ganz kuerz och nëmmen. An natierlech de Katalog Raisonner, och wann deen net wierklech iwwert d'Moltechnik schweetzt, Hott awer e puer Indizien, wou een Saachen dermat confirméieren kann. Dat heescht, wat ech probéiert hunn ze maachen, ass en Charakterisatioun vun der Technik vun dem, ech hunn dat elei genannt, Artiste mature. Dat heescht, och de Kutter ass duerch verschidde Phase gang, hott sech inspiréieren gelooss, éier en säin wierklech eegene Stil an eegene Wee fonnt hott. Mee ech wäert iwwert deen eegene Stil schweetzen haut. A vill méi spezifesch an der Olegmolerei. Ech ginn Iech e puer Beispiller vun anere Saachen, mee ech wäert haaptsächlech iwwer d'Olegmolerei schwäetzen. Wéi se mer virgaang bei iis? Dat heescht, ausser bibliographesch Recherchen an an der Literatur Saachen ze fannen oder an Archiven, ass et haaptsächlech drëm gaang, Constatatioun op de Werker ze maachen. An dat war elo net aneschters fir um Kutter säi Werk wéi fir en aner Molerei, en al Molerei oder eng modern Molerei. D'Restaurateure fänken ëmmer mol un mat kucken, mam bloussen Aen, mä vrun allen Déngen dann och mat Vergréisserungen um Mikroskop oder um Binoculaire. Mer benotzen och verschidden Type Luutten, fir e bëssi méi wäit ze kommen. Dat heescht, ufänken Bei enger Etüd ass ëmmer méi genau kucken, wéi ee mam bloussen A maache kann. Dofir hëlt dann, hëlt een dann, wat mir binokulaire nennen. Dat heescht, dat ass eng Vergréisserung, mee dat funktionéiert wéi, net wéi e Mikroskop, well et net säiteverkéiert ass. Dat ass wierklech just nëmmen eng optesch Vergréisserung. Verschidde Luutte benotze mer dann och fir méi rauszefannen. Lei hutt der typesch e Bild a Lumière rasante, dat heescht d'Luutt gëtt wierklech an engem ganz platte Wénkel zum Bild gestallt, fir datt een all Relief gesäit, all Deformatioun gesäit. An do fënnt ee verschidden Informatiounen, notamment wann ënnert der Farfschicht, déi ee gesäit, nach vläicht eppes drënner leit, wat bei dësem Bild plazeweis ass. Ech kucke lo mol op ech lei eens ginn dermat. Do zum Beispill geséit der datt do eppes passéiert, do ass e Relief, do ass och eppes. Dat heescht versteet ee schonn eigentlech datt do iergendeppes aneres nach los ass mat dem Bild. Infraroutbiller ass och ëmmer interessant fir e bëssche méi déif an d'Matière ze kucken. Lei weisen ech iech e Bild vun em anere Projet dee mer haten, well ech lo vum Kutter, vun der Infraroutopnam Keen Fotoe gemaach hun. Der Leiweier Projet 2016 bei der Bautsausstellung hu mer Infrarout Fotoe mam IRPA gemaach. Mir hun en annere System wéi den Lei, mee et ass ëmmer en Kamera oder en ëmgebauten Fotoapparat an tot een dann en Source Wat zwar luut ass, mee et geet ëm d'Hëtzt eigentlech. An déi Wellelängt, déi penetréiert eigentlech an d'Molschicht eran, fir Saachen, déi ënnert der Iwwerfläch leien, sichtbar ze maachen. Ech weisen iech lei en anner Beispill erëm. Do dat Bild, Dir geséit villäicht, do gesäit een d'Ënnerzeechnung. wat net mam blossen Ae sichtbar ass. Wéi ech mol probéiert erauszefannen, fir eng Ënnerzeechnung ze fannen, lei hodder dat Bild beim Champion, wat en Infraroutreflektographie ass. Dem Cutter säin Faarwschicht ass einfach ze déck an léisst esou en Analys net zou. Mer haten is et bal gedot, mee et ass, mer wollten awer op Nummer sécher goen, fir eppes erauszefannen, an et ass wierklech confirméiert. Dat bréngt is elo net weider. En aneren Tipp. Physikalesch Analys ass UV-Biller, dat heescht verschidde Matièrë fluoreszéieren ënner UV-Lut. Dir kennt dat ganz bestëmmt aus den Diskothéike vu fréier mat de bloe Luten, wou een dann op eemol e stralend wäissen T-Shirt hat, ne? Oder d'Kontaktlënse sou mëllechléch gi sinn. Maja, et ass genau dee Phenomen an domat gesäit een dann, do weisen ech Iech, Lay Badeley ass elo e Projet, deen mer elo kierzlech gemaach hunn, iwwer Mansfeld-Portraiten fir eng Ausstellung am Lëtzebuerger City Musée. Do ass e Projet, deen d'letzt Joer war, oder d'virletzt Joer war, iwwer eng Restauratioun. Dat se Fotoen aus dem Institut Royal du Patrimoine Artistique vu Bréissel. An op där Säit soll emol. Lénks ass dat Virschléi, jo, lénks hott der déi normal Siicht a rechts hott der d'UV-Luut an do geséit der scho wat passéiert ass. Do gesäit een alleguerten d'Retouchen, well dat en anert Material ass. Dat heescht, och dat hu mer benotzt fir verschidde Saachen op d'mannst mol um Champion an zwee, dräi anere Biller ze verstoe beim Kutter. Do kommen ech méi spéit nach eng Kéier drop zeréck. A mir hunn Kupp, en Kupp gemaach oder zwou Kuppe gemaach. Dat heescht do hëlt een en klitzekleent Stéckelche Farf, oh dir geséit net dat selwecht wéi ech do, nee wou ass déi Dia dann, oh ech hunn en Dia deen dir net geséit, ah do ass en, ok voilà. Dat heescht do hëlt een e mini klee Stéckelche Farf aus der Molschicht eraus,

vun der Faarefschicht, déi ausgesäit esou e bësse wéi Schwarzwälder Kirschtorte, an déi kuckt een dann ënner dem richtege Mikroskop mat enger grousser Vergréisserung, fir ze verstoen, wéi d'Schichten iwwertenee kommen a wéi vill Couchë benotzt gi sinn. Dat hu mer och gemaach mam Champion, do kommen ech spéider och nach drop zeréck. A wat mer nach maache wollten, mee wou mer keen Zäit méi haten, well den Här, deen et maache sollt, du krank ginn ass, dat ass en XRF-Mapping. Ech weisen Iech do vun dem Portrait vu virdrun mat der UV-Luut weisen ech Iech d'Biller. Dat heescht ass Röntgenfluoreszenzstrahlung, wou sou en Apparat d'Bild, ech soll emol oftast, mee et kënnt net widder, all eenzelne Pinkelche vum Bild gëtt gekuckt an dee stellt, d'Atomen eigentlech fest an unhand vun den Atomen, déi ee fënnt, kann ee Schlussfolgerung zéien op d'Pigmenter, déi benotzt gi sinn. Dir geséit do owen zum Beispill alles, wat Calcium ass. Do hutt Der de Bläi, do hu mer Chrom zum Beispill. An esou kann een da Réckschlëss zéien op. D'Pigmenter, déi benotzt gi sinn, dat war elo vrun dieser Ausstellung net méi méiglech an d'Biller gi jo elo gewisen. Dat heescht, mer hunn am Moment guer keen Accès, well de Public Accès op d'Biller hott. Dofir maache mer dat dann weider no der Ausstellung. Mee fir elo e bësschen rëm bei mäin Thema zeréckzekommen, Dem Kutter sain Lieblingstechniken sënn eigentlech

souwäit wéi ech dat weess, fir d'Weltausstellung vu 37. Déi hungen an dem ale Musée ëmmer an der Entrée an säitdeem datt et dat nei Gebai gëtt, hungen déi am Kuttersall. Wie kann do och aneschters sënn? Dat heescht, déi Säll hunn eigentlech och wéinst dem Kuttersall e biller deen Numm kréit. 2021 hu mer se du awer erofgeholl, well mer se ëmmer erëm hu missen hanner Panneaue verstoppen, fir aner Saache kënnen opzehänken, an einfach e Risiko war fir hir Konservatioun. Dat heescht, mer hu se du erofgeholl, a well se net duerch d'Dier gaang sënn, hu mer se missen ofspannen an oprullen, fir se mam Camion an den Depot ze huelen. Dat sinn déi eenzeg grouss Formater, déi e gemaach hutt. Wat elo d'Träger vun der Oleg-Molerei ugeet, oder vu seiner Molerei am Allgemeinen, gëtt et en gewëssen Hierarchisatioun an de Supporten. An seinen Zeechnungen benotzt en eigentlech zimmlech schlechte Pobeier, deen och immens geel ginn ass. Dat heescht, déi meesten Zeechnungen vum Kutter hunn schon bal sou en orangen Toun. Deelweis benotzt den Pobeier och Recto Verso. Lei ass ee vun deene Beispiller, wou mer den Encadrement hu missen opmaache fir d'Ausstellung. An do huet mein Aarbechtskolleegin, d'Pobeierrestauratrice, d'Francesca, huet festgestallt, datt mer eigentlech zwee Kutteren hu fir een. Hannendrop ass nach een, mee dat ass öfters de Fall. E mécht och technesch Detailer oder Virzeechnungen hannen op der Toile vun anere Biller. Dat heescht, d'Virzeechnungen ass e bësschen op dat, wat en an de Grapp kréit, mat een, mat dem Souci d'économie awer. Dann fir säin Gouachen. wat jo dann haaptsächlech Chiemsee-Zeene sënn, oder mol Bloumen, hëlt en awer besser e Pobeier, well dat jo och fir d'Vente gedot war. A fir säin Olespiller hëlt e bal nëmmen Toilen. Mir hunn och zwee Cartonen an zwee Panneauen, mee d'grouss Majoritéit ass awer Toile. Da kommen ech och schonn zur Toile. Ech wäert Iech haut net iwwer de Karton an d'Pannoe schwätzen. Ech wäert haaptsächlech iwwer d'Toile schwätzen, well dat wierklech representativ ass. Dat heescht, mir hunn 42 Olespiller an der Sammlung. Dovu sinn zwee Pannoen an zwee Kartonen. Dat heescht, d'grouss Majoritéit sinn Toilen. A vun deenen Toilen, wat interessant ass, sinn nëmme sechs industriell Toilen. Dat heescht, déi preparéiert kaaft gi sinn oder souguer opgespannt kaaft gi sinn. Déi aner Toile sinn alleguerten op Chassien mat Käiler opgespannt. Fir déi bëssi méi grouss Formater mat Kräiz. Dat heescht, dat ass awer eng relativ goud Qualitéit an e Souci do fir dat ordentlech ze maachen.

Wäiss oder hell? Ech hunn eech lei eben justement en Coup dra gemaach, wou ech eech virdrun erkläert hunn, déi déi Technik mam Plexiglas. Dat heescht, dat Wäisst lei, dat ass d'Grondéierung an dat Blot ass d'Farwschicht. An lei huet der dann d'UV-Lut vun där Coup. An wéi gesot, verschidde Materiale fluoreszéieren eben. An dir geséit do lauter klee wäiss Pinkelcher. An dat ass typesch fir d'Fluoreszenz vum Zénkwäiss. Dat heescht, Fir sein wäiss Preparatioun hot en och nach e wäiss Pigment dra gemaach fir secher ze sen dat et och schéi wäiss ass. Et ass bedéngt léislech am Waasser. Mir hun nach keen Analyse gemaach, dat wäert och an enger zweeter Phas kommen, sou dat ech unholen dat e Lion mixte ass. D'Natur kann ech iech elo awer näischt weider driwwer erzielen. A wat interessant ass, ass, datt d'Preparatioun sech och deelweis durech d'Toile durechdréckt an datt een se dann um Réck wierklech goud gesäit, well ënnert der Molschicht gesäit een se jo natierlech net méi. Dann sein Zeechnungen, Eng ganz Serie vun seinen Zeechnungen kann een als Preparatioun fir Biller ugesinn. Dat ass elei beim Schaukelpäerdchen de Fall. Dat ass beim Fëscher de Fall, mee et gëtt nach eng ganz Rei Beispiller, wou dat och ganz kloer de Fall ass, datt d'Zeechnung dem Bild virausgeet. An dann huet sech natierlech d'Fro gestallt, okay, en huet vläicht eng Virzeechnung um Pabeier gemaach, mee wéi iwwerdreet en dat op säi Leinwand? Moolt en einfach drop los, well e jo eng Zeechnung hat? Iwwerdreet en se? Bei de Gouachen, wann en ufänkt d'Gouache e bëssche méi ze diluéiere fir ze ze aquarelléiere soen ech elo mol, do gesäit een natierlech, datt awer d'Forme fir d'éischt mat dem Bläistëft oder mat iergendeppes ugedeit sinn. Beim Champion hat ech Iech gesot, mat der Infraroutlut si mer net duerch d'Matière komm, dat heescht do konnte mer näischt gesinn. Par conter hott ee munchmol e puer Indizien wéi lei beim. Débarcadère, do ass keen Faref drop an do gesäit een sou en Kräizschaffuer mat Kohle gemoolt, dat heescht do war iergendeppes, quitt datt en Tenno net sou ausgemoolt huet, mee do war iergenden Zeechnung. An wat wierklech interessant ass, dat ass datt e Bild gëtt wat net fierdeg ginn ass wéi e gestorwen ass an dat erklärt is a weist is natierlech immens vill Saachen a confirméiert Hypotheesen. Sech leider e Bild wou der ganz kloer Elementer vun Zeechnunge geséit. Do kommen ech nach méi spéit eng Kéier drop zeréck. Wat hot de benotzt fir ze molen? Gëtt ups déi geséit net dat selwecht wéi eis, dat ass zwar witzeg do. Jo, do ass et lo do. Dat heescht, en huet deelweis mat dem Couteau à palette gemoolt, wat awer net d'Majoritéit vun seine Biller sënn. Meeschtens moolt e mat dem platte Pinsel, traditionell esou Schweinsbuuschten, déi e bëssi méi fest sënn, awer eng gewësse Souplesse hunn, huelen ech mol un, well e gewëssen Empattement da strukturéiere kann dermat. Ech hollen och un, mä dat ass eppes, wat mat Analysen herno ze beleeën ass, datt den Industriell preparéiert Farf an den Tube benotzt hott, well dat sech wierklech zwëschent den zwee Weltkricher demokratiséiert an dann och d'Norm gëtt. En dréit sein Farf ondurchsichtig op, dat heescht keen Glacier, keen Lavier, wierklech déck opgedroen, Bal net verdënnt, dat gesäit een och um Pënselstréch. Wat och interessant ass, dat ass, datt e keen Fonduen oder esou mécht, dat heescht e surcouchéiert oder setzt niewenteneen verschidde Farwe fir Modelé ze ginn, esou e bëssche wéi wann ee giff mat Gouache molen, mee ee molt mat Olegfarf. Dat heescht awer och, datt sein Couchen. Hu missen dréchnen fir driwwer ze molen, datt et also keen ganz séier Molerei ka sen, an datt en wahrscheinlech och Cicativen benotzt hott fir iwwerhaapt kënnen weider ze fueren. Also Cicative ass e Produit deen een an d'Oligfaarf mëscht fir datt se méi séier dréchent. En dreet sain Matière dann relativ onverdënnt op, su datt d'Pënselstrécher sichtbar sen, wéi der lei geséit. Mee wat en awer och mécht, dat ass, datt e Kompositiounen ännert an dofir dann eben ëmmer erëm driwwer moolt, soudatt munchmol de Pënselstréch, deen ee gesäit, guer näischt méi mat der Form ze doen huet, well déi Form herno owendriwwer kënnt, vläicht mat manner Farw wéi dat, wat drënner war, an dann huet een eben esou Sou Biller wéi dat elo, wou een merkt dat der eppes aneres muss drënner sen. An natierlech gëtt dat en relativ déckt vun der Matière herno. Dann wann et ze déck ginn ass an en eppes ännere wëll, geet en dru krazen. Entweder mat eener krontéierter Spachtel oder wéi lei mat eener platter Spachtel. Do geséit der ganz goud. den Zack wou en ugesat hott. Déi Saache sen normalerweis herno just nach am Sträiflicht sichtbar, well se jo net gedot sen fir gesin ze sen. Hei weisen ech Iech den Debarcadère nach en Kéier, wou wierklech immens vill eremgekraazt gin ass, sou datt mer lei unhuelen, datt effektiv vläicht och nach eppes aneres hannendrun ass. Dat Bild weise mer an der Ausstellung vun hannen, an t'ass immens interessant, well do ass hannendrop en Virzeechnung fir e Bild, wat vill méi al ass, et ass nach en aneren Datum drop, dat heescht et ass ganz probabel, datt ënnert deem Bild nach eppes aneres ass oder war. A mat iser XRF-Analys hoffe mer natierlech do e bëssche méi rauszefannen herno. Lei weisen ech Iech dann mein Schwarzwälder Kirschtorte, do geséit Der schonn, dat ass do. s donkelgréinen Hannergrond an der geséit s datt braunt, datt gréint, datt s blot, datt s rout, datt s e bëss méi ocker an da rëm nanner gréin an nun blo an esou geet et da weider. Dat heescht e baut eigentlech au fur et à mesure sain Kompositiounen mat Farwen op, déi e verwërft, wou en driwwer moolt, wou e rofkraazt, well déi Coupe ass e bëssi méi grouss an do gesäit een, lei gesäit een zum Beispill och, ne, do ass da keen Farf méi do vun där rouder, Déi haten da wahrscheinlech erëm erofgekraazt, fir eppes Gréines driwwer ze man. An et ass wierklech esou, wéi e progresséiert, bal an all seine Biller vun den dräisseger Joaren. Wann säi Bild bal fierdeg ass, mécht en dann also Rohoen. Lei geséit der ganz goud, wéi dréchen säi Pinsel war a wéi strukturéiert d'Matière ënnendrënner war, well de Pinsel, dee spréngt quasi vun Crête zu Crête an sietzt da just nëmmen nach Owen op dem strukturéierten e bëssche Farf of. Wann dat da bis fierdeg ass, mëscht en schwaarz Zernen. An déi Konturen, déi mëscht en eigentlech mat dem aneren Typ Pinsel, well Der geséit ganz kloer, datt dat eppes Schwarzes muss gewësst sënn. D'Farf ass och vill méi flësseg. Am beste gesäit een dat eigentlech an der Femme accoudée. wou et ganz, ganz markant ass mat den schwarze Sträifen, mee wann der bësschen oppasst fannt der dat systematesch och an seinen anere Biller, a munchmol amplaz dann e schwarze Kontur ze man, gravéiert en, dat gesäit een elo net sou immens goud, mee do huet e ganz bestëmmt den de Still vun seim Pinsel geholl an an d'Kéier ronderëm gefuer, an do gesäit een dann op dene wäisse Plazen eigentlech de Support rëm fräi. De Code tavernéiert wahrscheinlech sain Biller. Mer hun uv Fotoe gemaach vun ener Rei vun saine Biller, déi an iser Kollektioun sen, mee déi net déi selwecht Provenienz hun. A mer hun iwerall déi selwecht Zort Fluoreszenz fond, sou en bloelzeg Fluoreszenz, waat op en Naturhaarz hiweist, a mat der selwechter Art a Weis wéi et opgedroen as, mam zimlech schmole Pinsel an all Richtung e besschen. Lei geet et sou an sou. A wahrscheinlech huet en dat gemaach, well dodurech, datt en souvill iwwertenee gemoolt huet, datt e rofgekraazt huet, datt e ganz bestëmmt Cicativen benotzt huet, hat en herno en ganz onregelméisseg blénkeg Surface. An de Vernis drop ze maachen, unifiéiert natierlech dat. Mee och do wäerte mer mat Analyse wahrscheinlech méi rausfannen. An do wäert et och derwäert se fir een Kéier d'ganz Kollektioun ënner UV-Luut ze kucken, fir ze kucken, ob dat wierklech systematesch passéiert ass. Ech géif Iech dann och, nodeems datt mer e bësschen opgelëst hunn, lei, wat e benotzt huet, e bëssche schwäetzen iwwer, wéi e geschafft huet. Well dat war eppes, muss ech ganz éierlech soen, esou wann een e Kutter séier kuckt, fannen ech, gesäit dat relativ spontan aus. A wann ee sech dann e bëssche méi dermat befaasst, seet ee sech, jo, mä dat hätt jo missen dréchnen, dat konnt jo guer net esou séier passéieren. Soudatt een d'Geféil hott, dass eppes extrem Gebautenes, eppes wat iwwer lang Zäit hott missen elaboréiert ginn, obwuel et deelweis nach spontan ausgesäit. An do ass et dann interessant e bësschen an der Korrespondenz oder an den Archiven ze woulen, well do fënnt een dann Indizien, déi dat bestätegen. A säim Interview 34 mat der illustréierter Wochenzeitung abc seet e ganz zum Schluss just nëmme sou e lange Saz iwwer wéi e schafft an e schweetzt ënner anerem do vu säim Bild vum Fëscher, A wat e bëssche komesch ass, dat ass, e seet, ech hu fënnef, véierel Joer dru geschafft, wat eng komesch Zäitdauer ass. An e seet selwer, jo, ech schaffen dann immens laang drun. An dann iergendeng Kéier geet et ganz séier fierdeg an dowéinst gesäit et spontan aus. An där Spuer si mer dann och nogaang, just emol mam Fëscher, well deen awer relativ dokumentéiert ass. Dat heescht, et gëtt en Ulegsbild vum Fëscher, mä et gëtt e puer Zeechnungen. Et gëtt Gouachen, an et ass eppes, wouriwwer hie selwer geschwat huet, eben an deem Interview. Mee et ass awer och eppes, wat a senger Korrespondenz mam Jan Gressoff optaucht, an zwar iwwer fënnef Véireljoer, wat dann och interessant ass. Ech weisen iech lei einfach duercheneen Zeechnungen a Gouachen aus Privatkollektioun oder aus iser Kollektioun. Et kann een gewësse Chronologie dra maachen, dodurech datt de Fëscher fir d'éischt Angel an der rechtser Hand hott, dono an der lénker, e Fësch opheeft an an da erëm net méi. Also, mee do wëll ech elo guer net drop eragoen. Et geet eigentlech éischter drëm, datt de Kutter mat seine Biller gekämpft hott. Dat heescht, hie seet dann och, ech loossen Iech dat elei lesen, datt e frësch ufänkt, datt e Saachen ännert oder säin Fra seet, mäi Mann dee kämpft mat säim Fëscher, dat wëll jo alles heeschen. Do ass zum Beispill interessant, dat ass e Bild aus iser Sammlung, wat och lei Owend an der Ausstellung hänkt, wat d'Liz onbedéngt vu vir wollt weisen, mee wat vun hannen och interessant ass, well do ass och e Fëscher drop. Do ass och um Réck. Vun eener anerer Gouache och rem de Fëscher. An do ass op dem Bild Débarcadère, dat hu mer dann de Owend och vun hanne gewisen, well et kee Portrait ass, ass och rem en Detail vum Fëscher seiner Hand. Ech weisen lech do dee Wee, mee dat ass eigentlech op der Kopp lo, well also der Kopp vum Bild wat vir drop ass, mee dat heescht déi Zeechnung lei muss ëm 33 entstann sinn, wéi d'Bild entstann ass, obwuel d'Bild vum Debarcadère méi spéit ass, eigentlech 39, 40. An dat confirméiert is och e bësschen, datt wahrscheinlech ënnert dem Debarcadère eppes aneres ass. Op jidden Fall. fänkt e warscheinlech op d'mannst zweemol un, e verännert immens vill Saachen, an dat ass och e bëssche symptomatesch dann a seiner Molerei. Hei geséit Der nach zwou Zeechnungen an och zwou Gouachen. An zum Schluss kënnt ass ass de Fësch dann ëmmer derbäi. Am Ufank ass de Fësch net derbäi an de Fësch ass dann zum Schluss ëmmer derbäi. A schlussendlech gëtt d'Bild dann am November 33 och gewisen, dann ass et fierdeg. Dat heescht, do gesäit een da schonn e bësschen säi Kampf mat der Matière an datt en onzefridde mam Resultat ass an an dann ëmmer erëm iwwermolt. An elo kommen ech op dat Bild, wat net fierdeg ginn ass, zeréck, well do fënnt een dat alles dra rëm. Et ass e bëssche gemëscht, mee ech ginn einfach elo eng Kéier méi systematesch mat Iech duerch dat Bild, fir datt Der alles dat do dra geséit, wat Äich doran entdeckt hunn zu deem Bild. Gëtt et och en Zeechnung, déi och immens interessant ass. Mee wann een d'Zeechnung kuckt, gesäit een, do e Kannerkapp, do e Kannerkapp, do e Kannerkapp, do ass warscheinlech och nach e Kand, do ass e Kand. Dee Personnage Lei, deen ass vill, vill, vill méi déck gezeechent, warscheinlech well dat ënnendrënner schonn e bëssi méi fiedeg war an dat wollt en iwwerdecken. Dat heescht, an där Zeechnung gëtt et en Evolutioun, wou Personnagen hin an hiergeréckelt sinn. An dat ass eppes, wat een dann herno och am Bild fënnt. Wa mer d'Bild en anere Wee dréien, hu mer do e Mensch stoen, ouni Kapp, ouni Hänn, gesäit een net méi. Op jidde Fall war do eppes, deen ass net fierdeg gemaach ginn. D'Bild ass ëmgedréit ginn, fir eppes aneres drop ze molen. A wann een da genau kuckt, hott een déi Zone, wou Carnatioune waren, d'Hand do, do, deelweis och op anere Plazen, do ass da kräfteg dru gekraazt ginn, fir Farf erofzeholen, wahrscheinlech well se gestéiert hott, entweder vum Toun hier oder vun der Déckt hier, fir déi nei Kompositioun driwwer ze setzen. Dann hott der och en Dessin sous-jacent eigentlech, dee mer mat Infrarout net fonnt hunn, mee deen ee lei awer ganz kloer gesäit, Do gesäit een eppes. Do gesäit een eppes, do ass och de Kapp vun deem Kand, wat geréckelt ass an der Zeechnung. An dat scheint, also ech hunn d'Bild nëmmen op Fotoe gesinn, mee dat scheint mat dem Pënsel gemaach ze sënn, mat ener heller Farf, wat interessant ass, well dat heescht en hott sain Zeechnung op d'Toile iwwerdroen éier en ugefaang hott mat molen. An dann an eener zweeter Phas hot een d'Geféihl, datt en nach en Kéier un där letzter Mise en place rëmgekraazt hot do. An do geséit, ech weess net, ob Der dat esou geséit, do ass dann nach e schwaarze Stréch do och, wou Saache präziséiert ginn. Dat heescht, mer hätten dann eigentlech en éischten Zeechnung, fir unzefänken, An dono hott en dat e bësschen ëmgeännert an hott Saache präziséiert, rëm mat eener Zeechnung, éier e weidergemoolt hott. A wat da ganz interessant ass, dat ass, datt elei dem Mann säin Arem, do gesäit ee ganz kloer, datt säin Hand gekraazt ginn ass, fir fortzehuelen, dat heescht, déi hott existéiert. An da kënnt dee Personnage do driwwer. A wann Der Iech erënnert, dee Personnage, dee war och an der Zeechnung geréckelt, dee war net do an deen ass dono iwwer eppes gemoolt ginn. Sou datt ech mer am Moment d'Fro stellen, ob en net gläichzäiteg un der Zeechnung an um Bild geschafft hott, eventuell, wann en um Bild eppes ännere wollt, op der Zeechnung probéiert hott, dat validéiert hott an dann zeréck op d'Bild gang ass. Mä dat ass elo en Hypothèse de travail. Do misste mer vill méi wäit an d'Analyse vun deenen anere Biller go fir dat ze confirméieren. Zemools well ech dat Bild lei net an Natur gesinn hunn. Bon, just nëmme fir Iech ze erklären, datt et en. komplex Aart a Weis ass fir virzegoen, mat vill Remaniementer, wahrscheinlech Frustratioune vun seiner Säit, deelweis och fir da rëm vu vir unzefänken, mee dat ass eppes wat d'Matière vun seine Biller prägt an natierlech och den Ausdrock vun seine Biller prägt an herno natierlech och d'Konservatioun vun seine Biller wäert prägen. Do sënn ech da scho bei mäim nächste Sujet, d'Konservatioun vun de Biller. Mir hu lo d'Chance, datt mer kee wierklech katastrophal Problemer mat dese Kutteren hunn, mä bei is sënn se natierlech och extrem goud opgehowen a klimatiséierte Raim, stabiliséiert Loftfiichtegkeet an Temperaturen. An trotzdeem weisen se mat der Zäit Boboen op. Déi een Problemer kommen durch de Support. Ech hat Iech gesot, ech banzen Toilen mat kleenen Nielercher op, déi relativ wäit ausenee sen. Wann een dann en déck Farwschicht do drop hot, ass endlech e Gewiit wat do drun zéit. An dodurech tauchen da sou Saachen op wéi lei dat d'Toile gondelt, dat d'Eken sech verzéien. Also dat ass wierklech typesch en Zesummespill vun. Net genuch gespannt oder ze wäit ausenee gespannt a schwéierer Farwschicht. Dann wat och ganz typesch ass fir de Kutter, dat se Gerçuren, op Däitsch nennt een dat Frühschwundriss. Dat heescht dat ass eigentlech ähm, äh, e Problem vun der Moltechnik, wou e

A wann natierlech déi iewescht Couche just zesummenzéit a sou breet Krakelure mécht, gesäit een d'Couche ënnendrënner. Lo ass dat lei net immens schlëmm, mee wann een zum Beispill en Carnatioun op em donkelen Ënnergrond hott, kann dat munchmol ganz perturbant sen. Dat kann awer esou wäit goen, datt déi iewescht Faarf sech opheeft op deene Boren an da riskéiert een natierlech Faarf ze verléieren an dat ass da vill méi dramatesch. Mir hunn d'Bild och vun hanne fotograféiert ënner Infraroutlut. Dat musst Dir Iech esou virstellen, datt d'Bild vu vir mat Infrarout beliit gëtt, awer vun hanne fotograféiert gëtt. A well d'Infraroutlut vill méi wäit an d'Matière andréngt wéi normal Lut, kréit een do dann eng schéin Kartographie eigentlech vun alleguerten deene Krakeluren do. Dir geséit der relativ goud lei. Na, do geséit der wierklech, datt et bal iwwerall um Bild ass. Dat ass de Champion. Wat och typesch ass fir d'Biller vum Kutter, ass un Orangenhaut, also un Krokodilshaut, wat och en Dréchenproblem ass, well déi ënnescht Schichten net dréche genuch waren, wéi déi iewescht Schichten drop kommen, oder well ze vill Zikativ benotzt ginn ass an et dann Amplaz méi séier ze dréchent, manner séier dréchent. An da kréit een eben, ech hoffen, datt een dat elo esou gesäit, war schwéier ze fotograféieren, da kréit een eben esou en Krokodilshaut, déi beim Kutter meeschtens och nëmmen en ästhetesche Problem ass, mee elo net onbedéngt e Konservatiounsproblem. Bei moderne Kënstler kann een dat mol als Konservatiounsproblem hunn, wann d'Couchë wierklech mëll bleiwen, well dann natierlech apaken, an Transportéieren ëmmer en extrem grousse Problem gëtt, ne? Et gëtt e logistesche Problem. Mee beim Kutter ass et mëttlerweil dorueggedréchent, dat heescht, dat geet. Doduerch, datt déi Faarefschicht dann esou déck ass an esou Sprock gëtt, tauchen dann och esou Saachen op wéi déi ronn Krakelurenlei, wat ëmmer e Signe ass vun engem Impakt. Dat heescht e Stouss vu vir meeschtens. Dat markéiert sech da ganz typesch esou mat deem Colimaçon, wéi mir dat nennen. Dat huet eben och eppes mat der, mat der Steifheet vun der, vun der Faarwschicht ze doen. Dann e Problem, deen nach net esou richteg erforscht ass. Mee wat, wou ëmmer méi driwwer diskutéiert gëtt, dat ass metallesch Seefen, déi sech aus dem Zesummespill vu verschiddene Pigmenter, warscheinlech och Adjuvanten, an der Uelegfarf bilden an déi bis eben zu esou engem, ja, esou engem wäissen. Kristallisatioun an der Surface kënne goen. Dat gesäit een och munchmol op anere Biller, modern oder esouguer ale Biller. Mee dat ass e Phänomen, deen nach net wierklech erforscht ass. Leit kënnen ee bal meen fir Schimmelpilz, mee dat ass ganz kloer just en, also just, en Efflorescence, wat awer och e Konservatiounsproblem ass. A bei iser Musée. Un de Couteren ass elo net esou vill geschafft ginn, mee verschidde Couteren hu missen trotzdeem och scho restauréiert ginn. Lei eigentlech Beispill vum Champion, wat mein fréier Aarbechtskollegin Simone restauréiert hutt, wou Fixage gemaach ginn ass, justement well d'Farf sech gehowen hat. Et ware scho Farfparticulen ofgebréckelt. Do huet och missen un der Tensioun vun der Toile geschafft ginn. Dat heescht, do ass eigentlech zwëschen. zwee Neelercher ëmmer an Agraff gesat ginn, fir e bësse besser Repartitioun vun der Tensioun vun der Toile ze kréien. An natierlech, bon, si se mittlerweil, hu se e puer Joer um Bockel, déi Biller, gëtt der, déi musse gebotzt ginn, einfach nëmmen esou wéi aner Biller och gebotzt ginn, a falls se Faref verluer hätten, Mastiken a Retusche gemaach kréien. Gëtt nach e kleene Sujet, wou ech nach net ganz wäit an der Recherche sënn, deen ech Iech elo awer vläicht lei scho wëll mat op de Wee ginn, an dat ass d'Fro Voir de Kutter Lénkshänner. Dat ass eng Fro, déi mer is gestallt hunn, wéi mer déi Vitrine mam Molmaterial do owe gemaach hunn. Déi Vitrinn, déi ass, dat si jo net d'Saache vum Kutter, déi ass illustrativ fir d'Material, dat en hätt kënne benotzen. Wou mer dat Material fonnt? Bei mir a mäim Atelier, an eis Rechtshänner. A wéi ech mäin Rechtshänner Palette geholl hunn, hu ech gesot, Hä, do klappt eppes net. An du sinn ech mer dee grousse Portrait do ukucke gaang, sot ech, Jo, mäin Rechtshänner Palette läit a meiner lénker Hand, wann ech molen. An hie mot mat der lénker Hand. Hä? War de Kutter Lénkshänner? Dat war een vun ise Froen. Du si mer op Entdeckungsrees gang, durech sein Selbstportraiten an durech Fotoen. Ech hu keen Konklusioun. Ech hu mat ise Konsthystoriker driwwer diskutéiert, wou Theorien opkomme wéi, dass natierlech en Selbstdarstellung, A war de Kutter net villäicht inadaptéiert an der Gesellschaft, wou e gelieft hott, an hott sech dowéinst als Aussensäiter, als Lénkshänner duergestallt? Ech hu mer Knäipzedel gemaach, well ech, et hat hott nach en aneren sech déi Fro gestallt. Wat, ech hu lei iergendwou Knäipzedel. De René Wiroth hott 2007 an Neumünster en Ausstellung gemaach, déi hott geheescht Le monde de demain. An dee stellt sech d'Fro, Op de Kutter Lénkshänner war. Dat heescht, ech sinn net dat eenzegt, well en dréckt et net genau esou aus, mee et ass awer e Sujet an seiner Lénkshännerausstellung. Maja, ech weisen Iech nach e puer Biller an da versteet Der, wisou ech mer déi Fro stellen. Jo, et ka sënn, datt en sech am Spigel gekuckt hat, effektiv. Well wann een e Selbstportrait mécht, dann kuckt een sech am Spigel, ass natierlech déi rechts Hand déi lénks Hand, ganz kloer. Un seiner Korrespondenz gi wir jo minen, et wier e Rechtshänner, ne? Do déi Strécher, rupp, sou, typesch Rechtshänner. Do hunn ech dann en Autoportrait, wou ech mer soen, do kuckt en sech ganz bestëmmt am Spigel, no de Pinsel an der rechtser Hand, dat ass ganz bestëmmt e Lénkshänner. Mä da kuckt emol. An dann hu mer d'Foto vum Kutter mat säim Kand, wou en säi Kand um Arm hott, ech weisen Iech déi Lime, et gëtt der méi, an dee Rénk do, Do deen. Deen ass un der rechtser Hand. Dee ech mécht en Autoportrait, wou e meent, e giff een, e giff sech am Spigel kucken, wou en awer de Pinsel schlussendlech an der rechtser Hand huet. Ne? War dat en Foto? Keen Ahnung, ech weess et net. Da ginn ech weider an ech fannen en aneren Autoportrait vum Kutter, deen awer verschollen ass, deen ass am, am Catalogue raisonné als schwaarz-wäiss Foto. A kuckt emol do, do ass de Rénk an do ass de Pinsel. Wat maachen ech dann elo do dermat? Dat heescht, een Kéier hat de Pinsel an der rechtser Hand an een Kéier hat en an der lénker Hand. Dann hu mer lei nach zwee Billercher, et gëtt der nach méi, hä? Hu mer der lei nach zwee, dat ass den Homme au doigt coupé, wou jo dann och e Rei Konsthistoriker autobiographesch Saachen dra gesinn. A wou hat en säin Séchel? An der lénker Hand, well en huet sech an déi rechts Hand geschnidden. Do ass en da rëm Lénkshänner. A lei niewendrun nach e Schwaarz-Wäiss Bild vun em verschollene, Schwaarz-Wäiss Foto vun em verschollene Bild, L'artiste peignant son père dans son atelier. A wou hot den Artist säi Pinsel? An der lénker Hand. Ech stellen dat elo mol einfach esou an de Raum, Voir de Kutter, Lénkshänner. Ech weess et net. Et kënnt sënn, muss awer net sënn. Wahrscheinlech war den Här ambidextre a krut an der Primärschoul gesot, misst mat der rechtser Hand schreiwen. Dat ass alles nëmmen en Suppositioun. Ech wäert mech nach e bëssi méi déif an dee Sujet eragrowen a wann ech eppes erausfannen, deelen ech iech et mat. Nach e kleene Merci fir déi Leit, déi mer gehollef hunn, Material zesummenzesichen. Fir meng Presentatioun a Merci fir d'Nolausstern. Voilà, a wann ech elo net op all Är Froen, déi Der Iech jee zum Kutter seiner Moltechnik gestallt hu, geäntwert hunn, duerft Der mer och nach Froe stellen.
Salut. Déi Fro mat der Lénks oder Rechtshännegkeet, déi ass ganz interessant, well bei de Schraffuren kann een et meeschtens gesinn. Leonardo da Vinci war Lénkshänder. Dat gesäit een u senge Schraffuren. A bei senge Selbstportraiten sinn seng Schraffuren natierlech och wéi am Spigel, ginn déi aner Richtung wéi e Rietshänner. Mee bei senge Schraffuren gesäit een ëmmer, datt e Lénkshänner ass. An en huet och ganz vill a Spigelschrëft geschriwwen. Also net vu lénks no riets, mee vu riets no lénks. Dat ass och en Zeechen, datt en do eng Begabung hat. Mee un de Schraffurer kann een et ganz eendeiteg gesinn. Beim de Kutte huet net esou akribesch schrafféiert natierlech wéi den Da Vinci. Dowéinst ass et méi schwiereg. Mir misse kucken, ob eng Zeechnung mat, vläicht aus senger Studienzäit, mat, mat, wou ech nach méi fein akademesch schrafféiert, ob een d'do kënnt gesinn. Well ech hunn e bësschen an der Moltechnik gekuckt, well beim Pënselstréch gesäit een et munchmol och. Et ass elo net evident, datt e mat der lénker Hand gemolt hutt, ne? Mä e stellt sech jo selwer och duer mam Pinsel an der lénker Hand oder an der rechtser Hand, ne? Et ka jo och ganz goud sënn, datt en zwar a priori Lénkshänner war, mä mat der rechtser Hand gemolt hutt. Et ass just eppes, wou ech driwwer gestolpert sënn a wat ech interessant fonnt hunn, a wéi ech e bëssi Recherchë gemaach hunn. Hunn ech eben festgestallt, datt schonn en aneren sech déi Fro gestallt hott. Sech mer sënn scho net eleen.
Ech hunn eng Fro zu deem Tableau, deen net, dee verschwonnen ass oder net publizéiert ginn ass vun, ech weess net, kënnt Der zréckgoen an Äre, deen net fäerdeg, oder deen net fäerdeg war? Ah, deen net fierdeg war. Jo.
Mä ech probéiere mol lei, dee erëmzefannen. Kréien ech dat sou? Deen. Jo, do déi lénks Hand. Ass deen net disproportionéiert oder ass dat normal?
Jo, wann Der wann Der dem Kutter sain Portraite kuckt, sen am allgemeinen d'Oberkörper och disproportionéiert zu de Been. Ech meen dat ass en gewëssen Emphase déi en op iergendeppes gëtt, ne? Jo, wahrscheinlech ass se disproportionéiert, wann een akademeschen Normen nogeet. Mee ech weess net, ob een an der expressionistescher Konscht elo ka soen, datt eppes disproportionéiert ass. Se ass vläicht esouguer net grouss genuch fir dat, wat de soe wollt. Dat ass relativ, géif ech elo emol soen.
Effektiv, wann een dem Kutter seng Wierker, och do uewen sinn d'Hänn eppes wat ëmmer erausstëcht, beim Champion huet en och déi risen Hänn an déi mini kleng Blimmecher, och beim Autoportrait gesäit ëmmer ganz disproportionéiert aus, mee Genau, wéi d'Mirelle dat richteg gesot huet, ass dat jo net ongewéinlech fir de Kutter. Villmools Merci. Wa keng weider Froe sinn, an deen nächste Rendez-vous ass mengen ech am Abrëll mam Roland Schauls zesummen, e Gespréich iwwer de Kutter. De Roland Schauls huet sech och schonn vill mam Kutter beschäftegt. Wann der do wëllt kommen, sidd der natierlech häerzlech wëllkomm. An soss villmols Merci an e schéinen Owend.